Erokamano ahinya nyikwa Ramoga Jwang'. Chelo machielo kaka bende asebedo ka singo ni akelo ni welo mopogore opogore kawuono ni endi waromo gachiel kuom bende wendo ma seche moko iseyango suche to kaka ije media komakore ga Jwang' Junior koro ni endi an kaendi mondo bende ale olernwa ngimane mar thum safar mare gimochano timo kaeto bende onyiso ni tang'o moikoni mbele kani ka kamano to machiegni

209 mm -hmm. Uh, sasa uh, kode kamano mm -hmm. then aduoga uh, we kaka mchangamoto mag thum that koro banda ma koro sani nitie ma pok achaka we thum mm -hmm. and achako from 2015 mm -hmm. 2015 yes nyaka sani mano higni ochiko koro ma isebedo stable yes ma pok awe thum ma koro mano matene ma koro thum ema pidha eh, thum apidhi yes.
iweyo tiji mane itiyo kapok nidonje thum maybe uh, ang'o mane kata ng'ama nineno mano mori mokalo momiyo ibedo gi lek mar donje thum No, an eh, ing'e ni thum ok onego idonje ni neno ni ng'ato do- goyo. Mano ok in jathum, mano idhi bedo jatij jathum. Kabisa. Eh, to mondo ibed jathum, nyiso ni nyaka ibed gi juogi mar thum. Koro an onge ng'ama opuonja thum. Eh, dalawa eh, ndiso mbera nego thum, An bende abedo jathum. Mhm. Koro gina nie dala. Gino nie dala. Yes.
Ah, Koro in ok iwach ni o iwuok e lwet ng'ane, ibira bira mi beda miso kaka in kendi. Yes, an onge ng'ama dhire ni opuonja thum, but ah, nitie band mana dhiye Mhm. kul- kadhi kaka ng'ama nyalo timo gimoro e thum. Mhm. Ok ni adwa napuonji. Eh, ni dhi mondo ni ka, ka, Ka ka, nitie gima natime. nitie gima ni timo. Yes.
Ah, thumi mokwongo kata track mari mokwongo irekodi kamane? O, Thum makwongo golo, akwongo golo 2011 Mhm. uh, to nago benga Mhm. then uh, 2012 Mhm. ema gole wangla mara mokwongo 2012. yes Mano ne thum mane kata ne track mane? kanyo nagole thum mane at- awero ni pur mar yien ber Mhm. nawero onarebo pito pondo kaluma Mhm. Awero my first wife, mm-hmm. Pamela Okonya Ramula. Mm-hmm. Kanyo nawero kaka to lit kofwenyi. Mm-hmm. E nawero wende mang'eny. Niwero wende mang'eny.
Ni wendo chiko. Uh, kineno endi aparo ni uh, Daudi Jamigori mane bende producer maber mokalo. In recording mari timo kanye tela mokwongo? Tela mokwongo mara natimo e benga cha nagolo Migori. Uh-huh. But uh, kwa golo angla mokwongo mm-hmm. nagolo kamiluongo ni Lemax. Mm-hmm. Nairobi. Mm. Yeah. Ya migole track mari mokwongo. Yes. Uh, Amiso isebedo industry kanyi kendo bende ielewa industry mokalo. Kang'eyo ni nyaka gi seche ma owuoye kodi ni endi. Uh, ah, iikone fans magi ang'o mbele kanyi ke sani endi akia ni en anyalo ng'ani competition koso en ang'o ang'o miikone fans magi mbele ga? Erokamano ok ni ni competition moro nitie matek Mhm. but en ni eh, gima ji timo ji mang'eny Mhm. kanyo ng'ato ka ng'ato nyaka usre kabisa koro sama ng'ato ka ng'ato usore to ji kawo ka piem Mhm. en ni gi sechegi amisi osegolo thumbe mang'eny 161 manoko Mhm. ta- m- eh, mia achiel kod prauchiel gachiel gachiel ma isegol mago thumbe na mano oko Mhm. ma ng'ato nyalo manyo mayudi kabisa and gi sechegi Mhm. kendo nitie thumbe prariyo Mhm. madhi golo tarik ang'wen Mhm. dwe mar abich prariyo duto te Yes. Aparo ni idhi bedo jathum mokwongo mar golo album man gi thumbe mang'eny moloyo. Ah. Soniti nga osegolo wende piero ariyo ah, kitimo nonro mari. Ah, kanyo kanya ng'eyo but onya ma bede benga machon but eh, Machon, mhm. eh, ei ei owangla waka Mhm. to pok aneno kasi ing'e ni ginyalo bedo prariyo Mhm. to onego obed piero ariyo ma piero ariyo ma ng'ato winjo piero ariyo ok piero ariyo ma ng'ato winjo abich yeah. ang'e ni chwako gi chien kanyo chingul no nyako malando e thum ma bende chon ni jaro gi e thumbi mar Diana chande ok ang'e ni ang'o ma nobiro e pachi sani ma koro iduogi puo gi kendo imiyo gi pak mokalo ero kamano ing'eyo gima timore e thum uh-huh. like e, e thum iwacho ni en puonj yes to onego ibed japuonj kin japuonj onego ipuonj subject moro amora yeah. Mano e a good teacher. Yeah. Koro Mhm. thum eh, nyalo puonjo weche mag dak Mhm. kaka ng'ato nyalo dak e ode. Kabisa. Thum nyalo puonjo ng'ama koro osewe dak e ode Mhm. modak kende nyaka imiye mijing'o. Yes. Thum nyalo puonjo ng'ama odak kende cha mondo idwoke e ode. Kabisa. You understand? Yeah. Koro sama nawero nyiri malando Mhm. eh, jochiende sando thoth gibayo Yeah. natemo miyo ji picha ni nyiri maneno ni oko ma kata wayudo e bache mane parking ladies gibeyo kisura Kabisa. but eh, ok nahero margi mondo gibed kanyo en jachien moro ma samoro Sando gi. otamo gi bedo Mm. Ele- elewa to natemo wacho ka gima bende ji nokawgi ni tijgi ang'owa Tijgi tijgi tek. tek Mhm.
but e seche ma koro aduoga wero nyagina tachaka jiwo ji ni ineno nyiri mabeyogo bende kikete ot Kabisa. to nyalo miyi yot like kaka nyagina chiego keta wadak gi kwe mm. ma kata duogo nono to kaw gi erokamano yeah. but ji okawga ni nyiri mabeyo mm -hmm. gin e nyiri ma ok nyal kawo kata 50 bob yes uh, eh, ing'iso ni chalo ng'a mokwayo chalo ng'a mokwayo ng'won e thum chande koso nikech e puonj bi puonjowa kanyo endi ting'isogi ni joma e, monde gi lando mondo ting' ane bade gi malo chon nyocha ajaroge to tinde tafunya ne kare gini kanyo ichalo ng'a kwayo ng'o ne thomo ende en itende sama itimo composition mhm. mindiko wer nyaki ing'e niya mhm. chien ni sewachang'o nitie thum mana goyo ni we chuori ya we chiega donge but nitie thum machaka goyo ni mos na sangi Kabisa. adwa ne ng'iyane Eh, mos sangi la- we, we chuori awe chiega Awe chiega. nyiso niya Mhm.
atemo kwayo nyako cha ni onyalo we chuore mondo mondo udag waba Yeah.
mano jok mohero bayo biro hero thumno Kabisa, donge yeah. but kendo an bende ka jaoda koro wuok dhi chako bayo takone ni mos nang'o Mos mos na na sangi nyiso ni koro gino chako wang'o iya kabisa koro ma sami ndiko tang'iyo ni chien nitie gima nasewacho but koro nyiwa ka biuru akwayo ng'uono mondo tim nade nitie ng'ama nosejam kata gi nyako moro eh, kata nyako moro amora lakini koro ochako neno gimoro maber kuome nyaka ikwong ichak gi mhm. kwa ng'uono ya mhm. koka mondo koka inyise mbaka midwa ni mhm. ikone ni eh, eh, mano kela pinje machielo nikech chien kata chano nitie thum miwacho ni nitie nyako ma kiwuotho godo to kata sirikal nyaka maki. Be ichano bende chieng' moro chak ikwa gi ng'wono kendo kata bende biye gi formula moro ma bende chako ting'o nyako cha malo nikech nitie nyiri- nyako mane jaro ni ka dipo ni samoro idhi go dala kata chief nyalo maki. Eh, thomcha nawacho ni nitie nyako ma kibiro godo chief ni- kibedo godo Aha. chief nyalo chwadi Kabisa. macha kama ok inyal duogo wacho ni ni riambo nikech ang'owa Aha. sani Aha. eh, ibedo gi nyathi sikul Kabisa.
i- idwa puonjo weche mag hera Mhm. chief oyudi onyalo mor kodi ok onyal mor aya ibedo gi chiegi the same kama nubede no Mhm. to chief obiro yudi donge obiro mosou obiro moso kendo obiro moso ka en obiro gi mor. jiwou kono kata ka poni chief en wuodi obiro kono nyako migo no mara neno ka untie maber Yes. lakini nyathi sikul cha to notimi nade Ni- inyalo chwad nochwadi godo Kabisa. yeah
Mana kamano nyingo Ramogi Ajwang' mone ka nigi master mar message e thum mar Oangla kendo bende onyisowa sigande mar thum. Ang'o miwacho ni ni thumbe gigo eki nigi bende message mapek mokalo. Sama indikogi ang'o mabiro e pachi? Eh, kendo koro pogruok mara gi jothum an ok andik thum. Aha. An ok akaw kalam kama nandiko thum. Yes. An thum akram e wiye alose gi e stage Mhm. but eh, atemo ng'iyo weche Mhm. manyalo dongo ji Mm. mostly thuma onego bed ni iluongo ni kaka kidhi e kanisa mar sda nitie chenro moro ni eh, family Yes.
donge Mhm.
koro mara thumbe no onego bed ni wuoye weche mag dak sana Wa- weche mag dak. eh, koro gitemo puonjo nikech chakruok mar ngima dhano en mana dakno kabisa ki ng'ama ok ngi jogene mm -hmm. kanyo kata bed ni mewo ywar useless mm -hmm. ya ma kiwinjo gi manyo thomo mar nyombo ber mm -hmm. nawacho ni kati mewo michiemo mana go uru kir mm -hmm. tionge dhako to chai achaya to kati bed ni ikwalo ma ji gombo mana negi mm -hmm. lakini ka in gi dhako to nyingi tide iluoro ji nyalo wacho ni aa ah, ah, Kata kokwalo gwenono nomenyo ne nyithindo. Yes. Yeah.
Mhm.
Koro atemo puonjo ji. Mhm. Yeah. Mondo gibed gi ng'eyo weche mag keny. Yes. Ah, Amiso, in ne ok iwuok e lwet ng'ato. Sani bande ni be nitie joma itiego mondo obed jomoko e mbele kocha. Asetemo puonjo ji mondo mi owuogi. To sida mar eh, nyithindwagi gin ga garaka. Kabisa. Ing'e ni sama achako puonji, apuonji kikia gimoro amora kabisa to iyudo ka ng'ato obiro ko ok onyago kata onging'o Mhm, kochako go onging'o dhi ajawa mhm, odhi e bul mhm. Eh, koro e tok bul ka opuonjore ni obed japiano kata obed jawer Mm, takawe tachako kete mondo mi ower mhm. sama chako keti mondo mi wer nyiso nagombo mondo mi ibed ang'owa wuon band chieng' moro kabisa Koro kae ma ka ng'ato chako wer, iyudo ka jatho anyalo delay mhm. mondo ka nonego adonj e stage saa adek, mhm. to adwa donjo saa ang'wen. Kabisa. Gimomiyo adonjo saa ang'wen, mondo awene thuolo, mhm. mondo ousre.
But eh, yawagi, sama ousore ni, en ochako manyo ochako manyo ji. fame gi fan gi Eh, gi ji. fan kaso fan moko be kone bwana sani wer mamit moloyo maber. kata ang'owa Mm. amiso koro dwa nowuog oyaw bandane kapok otegno Kapok otegno. koro yudo ka mostly jok masetemo mondo agol Mhm. pok omoro lek mara kama dwa ni gichope Kabisa. giwuok kapodi then ka gisewuok giringo matin to gigore piny kabisa but gombona to agombo ni onego awe jathum manyalo bedo gi message manyalo puonjo ji kabisa kaka yes. ni puonjo yes. mm, thuolo no chako kele penjo machielo ni to uh, in advice mana minyalo nyiso jogo kika pod a piny nikech eh, gibiro gi expectation mang'eny ni sama ichako thum to gikone nyaka ibed ng'atno man gi pesa nyaka iriemb gachi moro maber ang'e ni in kanyo gi yote mane ne oganda go kima a piny ma bende neni kama isechope ni endi samoro ging'eyo kamiya inyalo nyiso gi ang'o ineno uh mhm. -huh. gik thum uh mhm. -huh. ok en biashara yes gima dwa nanyis upcomings yes thum ok en biashara ok en biashara thum en gir juogi mipuonjo godo piny Mhm. to ji mamiyi pesa Mhm. gi appreciate Gi- gi- gi- ging'isi ni gima itimo ber eh, ok ni gichuli Mhm. gi, gi appreciate Mhm. tich mitiyo kabisa to ok en biashara Mhm. monego bed ni wuok odi niya mhm. an to thumni adwa nagoye mhm. mang'iew gari mhm. adwa nagoye mang'iew ndege adwa nagoye mang'iew plot ok en biashara to en ang'o ma ok en biashara ma en gir juogi mano emomiyo thum ok iyier ni somo kata ok isomo
thum ok iyier ni dala wuomewo kata odhier mhm. nikech ok en biashara mhm. but biashara to nyaka yier ni somo kata ok isomo dala wuomewo un gi capital kata uonge go winjo mhm. koro thum ok en biashara but thum kelo ji Mhm. madongo mane ok ing'eyo Yes. ma ka da en biashara to ok inyal goyo jogi jogo biashara Kabisa. iwinjo Mm. thum nyalo teri midhi idonjo ofis president Mhm. to nigi ke klas ariyo Kabisa. ka de biashara Mhm. president ok onge gi biashara monyalo timo gi ja klas ariyo Ok- ok onyal. ok nyalre Kabisa. mana adieri Mhm. nyaka okuongo penji cv mari cv mari ore mondo ichop e state house Kabisa. but nikech ma juogi odhi appreciate gima itimo maber mondo olaw ichop ang'owa kuome koro lam nyasaye ni awuora mhm. e gima timo mar jugini mhm. ema koro emiya mondo achiem godo mm. miya jok manyalo appreciate kiyudo kayudo mabere bere to mhm. natim godo gik moko but kibiro ni en biashara dhi keti chak manyo yore mang'eny mm. mondo imew mapiyo yeah. Mm. Koro iwinjo kanyo oganda go ike bende pod goyo thum e kiwango ma pod ni piny. Kik idhi e thum ka iparo ni seche moko ma indien ohala. Kaka Miso wacho, ma indien juogi. Ma nyaka bende ibolri e bwo juogi ka juogi ting'i malo nikech ka ok idhi kanyo gi uh, mission mar goyo thum ka gi juogi to inyalo uh, po ka ipodho nikech uh, Miso wacho ni ma endi ok en ohala. Amiso, yes. um, adwa ni mondo bende wagoye mbaka matin e weche ma sani endi wuotho e mbui koni kocha chande ni mara o oh, sani endi nitiere king moro e wangla ka ok ang'eyo ni in iwuon bende iyie ni nitiere ng'at motelo e- e owangla to oluwo bang'e koso in to ikawo gini nang'o mokwongo ang'o mamiyo iluongo ng'ato ni jathum en ang'o ma nyapenji Eh, gima miyo iluongo ng'ato ni jathum nikech ogo thum ok nikech ogo thum nikech owero thum nikech owero thum jok mago thum samoro tiyo ne jathum yes Kigo- Joma go thum, eh, samo- tiyo ne jathum. kigo piano to ipenje ni in gi jathum mane Mhm. kigo bul ibi penje ni Igo- igoye ne jathum jathum mane mane. but jathum to ok nyal penje ni igoye ne jathum mane Kabisa. tiende jathum en ng'ama wer Ng'ama ng'ama ng'ama ng'ama ochung' kar kende. ng'ama wer Ng'ama wer. mano jathum Mhm. eka nitie jok ma koro goye godo nikech ok dower to gik moko ok ywagi instrument nyaka go Mhm. sama isebedo ni inyalo wer Mhm. maber Yes. koro wer ka mabiro miyi bed king Mhm. koro kiduoge wer Mhm. ibiro ine mise wacho ni thumbe amiso Mhm. nigi puonj Kabisa. kochakore chon nyaka sani who is the king owacho niya in master mar message e thum to nitiere fans kaka bende pogou ka nipo nitiere king moro kamachielo ang'o nakelo ni nang'o mamiyo ibedo jathum en wer neno wer wer ni ema gisewacho ni amiso ni wero wende mag ang'o mag mag puonj donge Yes. nyiso ni kokawe jathum to tibi wacho ni aa Ami kidwaro wer to Amisa otimo nade? Amisa- Wer. Mhm. Wero gima idwa timo nade? Gimi- Gima iwinjo. gima iwinjo. Ok gima imielo. Kabisa. Gima imielo en beat ema jogi goyo mondo ji omiel. Mhm. But wer dwaro gima itimruok nade? Gima Gima iwinjo. iwinjo. Nikech wer iwinjo wer ok miel. Yes. Gima imielo en beats ma yawa mwatiyo godo gi goyo. Kabisa. Koro ka gima iwinjo to Amisa ogo miwinjo koro ere king.
Koro sani yango nine king. Kare ng'awa king.
Mae ni Amiso Thwango wacho kawuono kende nikech en master mar message mar thum. Amiso Thwango e king mar Owangla gi kimo gi sama walose niendi. Yes, Amise King nikech Amise man gi wer mi wach miwinjo Winjo. Mm. e thum. Instrument gin gik migoyo. Kabisa. Iwinjo? Pong'o sok nyalo nyiso ni ibeda king kata soe sok nyalo miyo ibed king. Kabisa. Iwinjo? Koro dhano nitie ubedo ni ibedo ni ija ija mwandu ok nyis ni jaduong'. Yeah. bedo gi mwandu ok nyis ni eh, ok ng'eny ok nyis ni iki ng'eny you understand yes. but ji osekawo ga ni ng'ama nigi mwandu jaduong kabisa koro mane mistake ma ji timo e kate thum ka mm -hmm. ji nyalo weyo luongo ng'ama nigi gima idwaro e thumno mm -hmm. kaka king to gidhialo ng'ama nigi mwandu e thum kaka kaka king kaka king yeah.
uh, amiso pod an mane ajawa kaendi uh, fans bende ing'eni uh, ah, kaka jafwambo gi keyo kendo kaka interview ma bende osebedo kalimo kuonde mopogore opogore ayudo ka fans wacho ni oh ing'eni sama ng'ato ni malo kucho chonde nitie kaka olose in isetieko higni apar gi wiye thum nitie kaka iloso mondo seche moko imeka song moro ma hit e piny luo kata bende e piny kenya iwacho ni jafwambo gi keyo yes. mano penjo mane mano onego apenji kaka isebedo kifwamboga gi keyo isefwambo miyudo nitie kaka iloso jothum e ma sani endi pod atimo nonro mara kokalo kuom achiel kata bende moko kuom jothum ema in achiel kuom ng'amago thum kata ng'ama wero thum kaka isewachona thuolo mokalo inyalo lerona kata inyalo nyisa ming'eyo kuom bende wach miwacho ni samoro nitie kaka iloso u mondo ibed ng'ama hit seche moko okay e piny ka mm -hmm. kata kidhi e polo mm -hmm. Oket gik moko ariyo. Gik moko ariyo. E polo nitie Nyasaye mm -hmm. kod jachien. Mm -hmm. To dhano mochwe ni mm -hmm. obliv kuom gima oneno dhan gima owinjo. Kabisa.
Don't you understand? Mm -hmm. Nyasaye ne nitie chakre chon. Mm -hmm. But nikech kane dhano ni e piny, mm -hmm. nokoyie kuom ang'a. kuom Kuom Nyasaye. Nyasaye. Mhm. Ne gilamo Nyasaye but ok giyie kuom Nyasaye omiyo ne giketo gigegi moko Mondo be mon- gilam mondo gi- gi- giket kaka ranyisi ka gilamo ng'a Nyasachgi. ka gilamo Nyasaye. Ok Nyasachgi no, Nyasaye to en achiel. Aha, Onge Nyasaye moro, Nyasaye en achiel. Kabisa. Lakini yie Mhm. mopogore. Nitie ng'ama oketo uh, Agunde moro. oketo aguche moro, Mhm. oketo bape moro, Mhm. oketo Moro girwako pete moro gim- gire moro ema oketo e iye Yes. kaka kaka Nyasaye. mondo mi mm, ywakne ochop ne ng'a ne Nyasaye. Nyasaye. Ma koneno koonge eh, microphone ni Mhm. ama onge kamera ni Mhm. to ywakne ok bi chopo ne ng'a Ne ne Nyasaye. Nyasaye. Mm. Koro kanyo opogore emomiyo Nyasaye noparo Mhm. Nikech koro aseneno ka piny ka a mhm. dhano ohero gik moneno. Mhm. We aor Yesu mhm. kaka dhano dhi nyuole kaka dhano mondo dhano obed ang'o obed kuome to kata yesu ni ka duogo ma ome to kik onyis jogi noduogo chuth okon gi noburo dok mondo koro jogo omed ka believe niya kik atim timni nikech yesu biro duogo Mhm. but date ma yesu biro duoke to ok notim nade Noko we- noko wacho nowachi. nikech dhano noseketo nyisechegi moko mane gilamo mondo ywakgi ochop kuom nyasaye Nyasaye. koro yesu nobedo kaka ranyisi mondo kichopo ire to ywakni ochop ne ng'a Ojok ne Nyasaye. koro kae mopogore nitie ng'ama nyalo dhi ajuogo ket ajuoke ni ma en gi dogi gadieri ni kol- kobedo bute Odengo, obedo bute. momulo wiye Mhm. to ywakne ochopo ne nyasaye dhi ting'e Mhm. nitie ng'ama bende ong'e ni en koleme lecho Mhm. to ywakne biro chopo ne ng'a Nyasaye. to biro dongo ya Mm. koro mano e kaka en e gima ng'eyo Amor kaka bende uh, wuod Kangeso doko kaendi penjo ma bende uh, Jwang Junior medo bayone nikech en gi lony mokalo e wechego eki mag thum mana kaka pile Ma gin AJ Media matayi na Jwanga Junior Amiso Thwango. Yes. Pod an gi penjo mathoth mano mondo idwok gi e kinde ni endi. Nitiere ng'ato osebedo kacha chande ka eh, winjo wende gi eh, neni kacha chande. Ok ang'eyo ni seche moko en gi lek mondo bende ochop kama ichope ni endi. Kata bende en gi lek mondo bende orad kodi go ne mbaka kaka kaka inyalo yudi ne gana kaka imbade gombo chopo iri. Eh, ginyalo yudi nang'o handles magi kacha chande. Eh, jathum en ng'ama nie public mhm. ma ng'ato ang'ata nyalo chopo kuome kabisa ma an kidwa manyo bed facebook mhm. en mana miso thwango mhm. youtube en mana miso thwango tiktok instagram en mana miso thwango mm. namba na bende en achiel mane public no yeah. uh, amiso thwango wacho ni jothum joma jorara lalgo oko kang'eyo ni imbe sani endi in gi kari in gi familia mari erokamano mm -hmm. e dakika sani mwawu Moa e ot moro ka. Mhm. Ineno mine ariyo? Aneno gi.
Mago gin eh, minuta. Mhm. Eh, kanyo nitie mikai kanyo, Aha. to nitie dhako matin kanyo, Aha. jachira ni dala.
Congratulations. Nyiso ni uh, puoche gi pagi dholuo kaka bende nowacho kanyo endi ni joluo ninyalo mana ng'e chia mar luo e iyi ka in kanyo gi bende min ute kochakore mikayi nyachira kaachiel bende gi maluwo mamoko erokamano ahinya nikech eh, ichiwori kendo ibidhori mokalo gi odi eh, seche ma abiro lime ayudo ka bende otedo gimoro maliet mabiro bironu kanyo tarik ang'wen ayudo ka en gi joutege te okom- okonye bedo piny ka giwinjo thumbe go eki mage ma giloso erokamano ahinya miso thwango Erokamano. eh, kuom bende tich maber ma kamano endi kapok watieko nikech amne ka sama wakano mondo akaw thuoloni mang'eny abiro limi mondo wago mbaka kamoro kwabedo piny mos adhani mondo bende i- i- i- iwuoye gi oganda go eki ma bende sani endi ineno ka platform mokel manyien gi eki inyalo wacho ang'o kaka tiktok facebook jomoko wacho ni ka mae ni dende obed ni onge seche moko thumbewa gi eki dine ok odhi kaka ne gidhi sani endi uh, to chien kata inyalo paro ni diomiani eh, diomisani gini nogocho to thumbe gi nodhi adhiya e be nitie impact ma social media okelo kuom jothum nikech jomoko be wacho ni ka ok oluonggi kuom thumbego eki muwero to ok inyal dhi uh, viral erokamano en ni piny kaka medo dongo mm -hmm. gik moko change yeah.
chon ne ji ringo gi ndiga mm -hmm. to ndiga no mondo mi niyude kor gweng' ne en mana japuonj ma bende japuonj no nokawo ndiga mar atlas to nokawe mhm. loan kata chief winjo uh mhm.
-huh. piny ogik kawuono uh mhm. -huh. ma ng'ata ng'ata nyalo bedo gi gari yes. ndege mapok eh, kenya oalau mondo ng'ato ka ng'ato obed gi mare uh -huh. social media osebiro uh -huh. mane kama koro chuno ni nyaka ji doge eh, en ni mondo mi nitie jothum manoseringe social media chon uh -huh ma gitimo maber kuno mm -hmm. nitie jothumbe mane ok okawo mane ok odonjo e social media chon like amiso thwango mm -hmm. mok tim maber e social media mm -hmm. ok nyis ni koro ok wago thum maber uh mhm. -huh. kata bok nyis ni joka koro go thum maber mm -hmm. for example mm -hmm. wanyalo golo thum kodi mm -hmm. in gi followers uh, eh, 2 million, 2 million e facebook yes. anan an gi followers apar Mhm. rago thum mamit mowewi Mhm. thumi ni biro chopo ne ji 2 million ama 1.5 Mhm. thumi marach no biro chopo ne 1.5 biro kwongo winjo Mhm. kapok wa- 1.5 go winjo thuma Winjo thumi nikech- nyiso ni thuma biro donjo e itgi Mos, mos mos. mos Yeah. iwinjo koro mondo ng'e thuma ni peny ma do chop ne jogeni 1 million mm-hmm. ng'e ni tho mane odeye be ne ya nie platform ni mm-hmm. to maricha dok owinjore koro anyalo wacho ni platform ma sani obiro ni ober mm-hmm. en mane joma osetelo mbele mm-hmm. platform ne like un gini oywa joma ni chien be mondo oti godo ero kamano uh, sani endi jothumbe manyore kendo bende gigo gima dho kisungu wacho ni kolabo in bende in gi lek mar go kolabo to ka in gi lek no endi gombo ni goye gi ng'ato ka bende eh, ichano goye eh, bende nitiere achiel migoye thumbe gi midhi release piero ariyo gi eki mondo bende jopiny obed gi siso ka girito thum niendi an oh, pok ago kolabo mm -hmm. to be ok ane ka adhi go kolabo nang'o nikech uh -huh. nitiere thum moro dr sito kale nogoyo mm -hmm. kidwa riwori gi ng'ato mm -hmm. to tem matek mm -hmm. ni mari obedo motegno mm -hmm. mok nyal lala e i mare kabisa Iwinja?
Item matek mari, mari obed motegno mok nyal lal ei mare. Nyiso ni sama itemo matek mari obed motegno mok nyal lal ei mare, mm -hmm. isefwenyo ni mari ote, mare mm -hmm. to ok otegno nyalo lal ei mari. Kabisa.
Koro sama go kodi kolabo mm -hmm. to mara otegno mm -hmm. molo mari mm -hmm. atieki. arume ground atieki to sama mari otegno uh-huh. molo mara uh-huh. itieka atieki koro gima nyalo timo en advice ni bwana ko an gi yo madwa konyigo uh-huh. like kaka studio ka poni nyaka dhi kodi awer uh-huh. tanyalo bire studio mm -hmm. tanyalo nyise ni bwana message ket ma kama dho ni ok onego landi ni kipenjo wuod fibi nitie nyako moro mm -hmm. masani nogolo thum gi video mm -hmm. kidhi iwinjo thumno mhm. climax ne mhm. ibiro winjo ka weche ma nyako nowacho samoro ok nyal wuok e wiye mm. nakone ni an ok anyal goni kolabo mhm. gima nyalo timo ni ka wach wadni ka wach wadni ka wach wadni notame nawero werno te kasewero koro orwako headphone owinjo kaka wero cha to owero onwoyo tirucho dwonda

Koro in wach mar kolabo ni idagi. Atemo kwero ji noaye.
Mm. Eh, mm. ok ochuno ni nyaka wago kolabo koka nyis ni wan osiep. Mm -hmm. Osiep wanyalo bedo. Mm -hmm. Bwana, ji goga mipira. Mm -hmm. Friendly, donge? Kabisa. Donge laro ga gol. Kabisa. Donge in osiep na lakini adwa na loye gondi. Yeah. Koro kadwa na loye gondi, danyisi kaka ichenja. Ok nyalo. Koro ere kaka wadwa go kodi kolabo mondo mi eh, agroi.
Amitho thongo wuod kangeso odagi wach kolabo kendo wacho ni en mano endi odagi okang' mamalo kidwa ni mondo otudru kode weche mag thum onyalo mana ng'isi ni tim kamae kaka bende osetimo na achiel kuom bende jong'alago iki pacho kaendi ka ok mano endi Amiso Thongo akawo kinde makende mana duokni erokamano adwa ni mondo ikaw kinde makende mari mondo iwuo gi fans magi e tielo mogik ka watieko chenro ni endi nikech ma endi e thuolo matin ma wan go kodi erokamano gima nyalo kwayo fans te mhm. eh, ni winjo thum ng'ato mane promotion minyalo timone mokwongo mm -hmm. kata ok ibiro e sona to ikaw thum ikete e odi Kabisa. jirani moro biro kalo biro winjo thumno mm -hmm. ang' nodhi omanye made ok igoye doko, doko winje mane sapota yeah. kichako ikaw thuolo mari biro kama goche imeda mijing'o yeah.